Essalamualeýkum. Dünýelik diýip ýüwürsen, tä içiňde dem bardyr, dem içiňden çykynça başyňda müň gam bardyr. Gam astynda ýatypsan, ne oňa melhem bardyr. Doýmaz gözüň dolmaga bir goşa uçgun bardyr. Eý ýaranlar adamzat, senden gapyl kim bardyr? Gurjak şu nazar kyl külli perman içinde. Magşar güni barabar imanyňy gazanyp, gury geldiň boş gitme ahyrzaman içinde. Aý, sag bol ýaşuly. Kim aýtdy bu goşgyny? Beýik Şükür ed älemniň piri Magtymguly atamyzyň goşgy. Söýgi näme söýgi? Söýgi iň dünýäde mukaddes nygmatlaň biri. Ýöne ony nähili söýmeli, nähili oňa garşy almaly? Şonda diýýär, Ýalan söýgä ynanma. Ýalandyr, düýşdür, söýgüde ýananlar serhoş, beýhuşdyr. Alla-da bermese, wepaly ýary biwepa ýaryň ahyry puşdyr. Iki gezek söýüp bormy jahanda, ýürek diýdi bolmaz bolan däldir hiç haçan. Söýgini uludýan bir topar nadan, söýseň söýmeseň geçer bu jahan. Ynandym guwandym päk söýgime, päk söýgi maňa nälet getirdi. Halal päk boljak bolup ýalançy dünýäde, haramlar halaldan ozdurdy şeýle. Haýs. Guraýly. Oglanlar gaýrat ediň. Haý! Haý! Bolsun. Ýetmiş bäş onda kül kebri. Öňki Allah Tagala görýäň berdim berýän diýä. Beremde diýä gülüp alýaň diýä. O alamda sike aglaýaňyzmy dowanyň sikeýini. Salam. Hany biliň men niräk geldim? Ya da aşağıda olsun. Ýene dam-dam, dam-dam, dam-dam, Ýagyş ýene dam-dam, dam-dam, dam-dam, Ýagyş ýene dam-dam. Bala durşuna suw, edil tekil ýap, Edil double moon, eki bikki ýaň. Ol jaýyň içinde, jaýam oň içinde diýen soragyň jogabyny bilen agzamaz, Betdiş. Men oň bilen eýýäm habardaşdym we oňa ýüzmat geçirdim. Mugallym ekeni, ýagny çagajyklara süýji paýlajak diýdi-de. Nesip etsin, işdäňiz açyk bolsun hemmäňize. Bu gün Bägül bilen görüşdik, Mediatemam oglanlary. Iş taýda kak ras pursatdan peýdalanyp, men Bägüle bir sorag berjek. Eger bilse, göni iki ýüz manat. Iki ýüz manat garaz soragy bilseň. Sorag şeýle, stola getirilip goýlanok, ýagny nahar däl.

Taýak buka. Taýak. Urýalara taýak biýlere. Ýok, däl. Bilmediň. Ýok. Onda dostlar e, öňki belleşimiz ýaly kommentariýada birinji bolup dogry jogaby ýazsa şoňa meň adymdan 100 manat ýa 200 manat ederdi. 200 manat bolsun. 200 manat ederdi. 200 manat bolsun. Onda dostlar e, bu sapar stavka galýa. Indi kim şu soragy kommentariýada birinji bolup dogry jogaby ýazsa şoňa 200 manat gitdik.

Salowmalikim! Söz berşimiz ýaly, Tolkun kola we pyrtykaly häzir iň uly sowgadyny siziň öňüňizde gowşurar. Onda näme? Gitdik onda! Ine-de mähribanlar! Görşümiz ýaly, akja eýesine garaşýan Hyundai iki müň ýigrimi iki Elantra häzir göni nesip bolsa şu ýerde wagt ýitirmän öz maşynyň eýesi bilen Siz tanş edeýin. Ananna agalar, salowmalikim. Geliň. Salowmalikim. Ilki bilen gutly bolsun. Bize de Hudaý ýetirsin. Görüp oturan tomaşaçylara da Hudaý ýetirsin. Allajan. Ykyn görmeseňiz ilki bilen özüňizi tanş etseňiz, ony sebeden ýol oçdyňyz, wagtyňyzy saklap durmaly. Biz Balkan welaýaty Balkan Aga şäherinde geldik. Meniň adym Serdar, bu da dädem Amanberdi. Başda biz dogrymy aýtsam ynanmadyk. Postoýan alýadyk. Iň bolmanda bir bir ýarym litr kola çykýardy-da. Umytly guş käbä ýetmiş diýşi ýaly, tüweleme umydyňy üzmän, garaz şoň bilen kowalşyp, garaz ahyry maksadyňyza ýetipsiňiz. Tüýs bir size-de miýesser edipdir. Öň maşynyňyz bardymy özüňiziň? Ýok, awtolog bar. Ha, ýok. Garaz Allajan ine tüweleme tüýs bir täzeje paket, paketini hem gördüňiz, özüňiz aýyrdyňyz. Nesip bolsa bararsyňyz, netdaga garaz iň gyzykly pursatlary bilen maşgalaňyza agzybirje bir gowy palow maşyn.

Ine, haçanlar köçä çykamok. Köçä çykdym, bolanda. Öýde çykman oturaýmasam. Hemmäňiz söýýän.